Ninsabu fi tmintax-il podcast u bdejna Balan Abela, is-CEO tal-MPL, mhux hekk tal-MPL, jew tal- Tal-Kampjonat Malta Limited. Kampjonat Malta Chairman. Limited. Propjament imma nagħmel xogħol. Ta' CEO. U iva, ma jina għahop insejja. Sakemm nikbru. Ħira MPL. Sakemm nikbru. U em, bdejna bih fl-opening ground, U sa nispiċċa kważi fit tmiem l-opening ground, però baqalek ta' biex tiġi hawnhekk, mhux sa teħli saqsek malajr. Il-miliet għadda, però qed qrib l-aħħar tas-sen issa. U eh, kieku naħseb ma kienx hemm il-Jubilee Cup, kieku naħseb temmejnieh l-ewwel round, l-opening round, ux veru. Iva. Kont qed ngħidlek, jien innutajt li l-aħħar partiti Ma kienux qawwin fejn tkun nies qed ngħid supporters. Għax il-lob kien tajjeb, lob dejjem baqa' bl-istess ritmu. Ehm, bħal parti tal-bidu kulħadd jiġġielet biex ikun mal-ewwel kważi tnejn mill-bidunet. Issa donnu bdew jinqataw l-ewwel tnej, bdew jinqataw l-aħħar tnejn, vera qed jgħid jibdew kollox mid-zero. Immem jisom xi supporters li qataw qalbhom jew inkella jgħidu ħanaraw iżjed il-qoddim li jiżbaljaw fuq li ġara s-sena l-oħra. Għax min kien is-sitt post rebaħ il-lig u kien fil-Conference League tal-UEFA, ħamlu Spartans. Jiġifieri li llum għandek il-Birkirkara. Fejn kienu Birkirkara llum kien hemm il-Ħamrun u ħadu lik. Imma insomma, l-iktar li eh, diżappuntawni sissa, sissa, huma Furjana. Mhux bħala lob, Għax bħala logħob anzi. Fil-bidunet niftakar kont mistieden mal-Melvin Monsignor fuq il-PBS u saqsini għalli ħanżommilek din minn taħseb li jieħu l-kampjonat. U jenetlu għandi f'moħħi li Floriana. qed ħalli pattu tas-sena li għaddiet. Għalli ħanżommielek. Sissa qiegħed hemm jien. Imma jiena bħala nies, jien kont nippretendi li qegħdin qudiem net. U l-lob li qed jilagħbu jxiqrom iżjed nies. Bnada sbiħem, imma nies m'hemmx biżejjed. Ħarmunu belt għadhom hemm. Issa, Floriana imissom ġiex lobit qawwijin ħafna. Wara xulxin. Eh, Fis-6 ta' jannar, anzi skużani, fil-7 ta' jannar, ħajkunu kontra ħamru Spartans, importanti ħafna, u imbagħad l-aħħar logħba tagħhom biex jalqu l-opening ground hija kontra Il-Valletta, logħba dejjem importanti dik, darba ħatkun iktar li ħatkun fl-erba ta' nofsinhar fin-National Stadium u kontra Hamrun fin-National Stadium. Illum qrajt ukoll fuq il-Facebook. Kien hemm qed igerger li Mhux sew li National Stadium aħna pereżempju l-Gżira ma nilagħbux hemm, jew aħna Birkirkara le dejjem lill-Belt, dejjem lill-Ħamrun. Jien naf iwieġibha, imma ħansaqsiha lilek. Qed igergru. Naħseb rajta inti. Ma qrajtix ta' ma tantx insegwi. Darudu rajta jien. Ma tantx insegwi. Le, il-verità hija li wara l-aħħar logħba ta' Birkirkara Ħamrun, il-pitch tal-Nazzjonali sar sarlu ehm, ħsara li estensiva. Ehm, l-assoċjazzjoni tal-bitna biex innaqsu l-lob għal jannar, ġifiri għalek mm, kena nbidlu kol match day 15 fejn minn tlet lobit fin-National Stadium għan nispiċċaw nalabu wahda. U anka fil-weekend fil-weekend u Floriana Hamrun u l-weekend ta' wara. Hamrun bat ħanabu Valletta Floriana. Hemmhekk. Hija ovvjament kwistjoni li m'għandniex kontroll fuqha. Aħna sfortunatament għandna ftit stadiums fejn nistgħu nilagħbu u għalhekk l-importanza li jkollna l-istadium tagħna ġifieri ħajkonna iktar il-qudiem iċ-ċans forsi nitkellmu fuq x'inhuma anka il-pjanijiet tagħna. Imma l-verità hija li għandna numru ta' logħob li rridu ndaħħluhom mhux biss tal-Premier għax ħafna min-nies jaraw il-Premier imma hemm diviżjonijiet oħra inti meta tiġi għad biex tbiddel. Hemm il-bottom six ukoll ta' xi ngħid top six hekk biss. Ma mhux il-bottom six għandek iċ-Challenge League l-Amateur 1 l-Amateur 2 hawn numru kbir ħafna ta' logħob li jintlagħbu ġo grounds mhux iktar minn sitta, ġifieri ġo ħames sitt grounds. Ġifieri jekk tara l-logħob kollu li nilagħbu tal-kampjonati tagħna, hemm numru kbir ta' logħob li meta inti tiġi biex tbiddel fixture jew tippjana venue, ħa ssib ħafna mill-grounds tiegħek li huma diġà bbukjati. Allura l-alternattivi huwa jew li tipprova tbiddel dik il-logħba jew tilgħab f'ħinijiet fejn m'hemmx il-bookings, li normalment ikunu ħinijiet iktar fit-tard. Għalhekk ġieli kellna nagħmlu logħob fid-disgħa ta' flaxija, pereżempju, Jiġifieri dik hija dik hija r-realtà u rridu nimxu ovvjament bir-riżorsi li għandna. Kien hemm min kiteb ukoll li fil-fatt billi sa tilagħbu t-Tlieta u l-Erbgħa, sixth to seventh, u l-Ħamis. Hemm min forsi jkollu l-iskola ma nafx l-iskola tkunx fetħet dak in-nhar. Jidhirli l-aħħar għal-anqas tat-tfal tiegħi l-aħħar ġurnata tal-vaganza ħad tkun it-Tlieta. Għadkun tlieta. Ġifiri l-erba. Mela, hija kwistjoni, hija kwistjoni ta' kultura, jew hija kwistjoni ta' skuża. Jena. Emmen u kolla xikun oh, biex xift għale, eh, oh, ġifiri. Muxek, le, le, le. Min, mela, għal dawk in-nis li jkunu ħadu li fum bat imbedel fixer, nifimom, ġifiri ma xikultant bħal dil-istanza mux xaħġa li hija fil-kontroll tagħna xiek. Min għandu l-istadium jgħid li nismani u għandu raġun, flok tliet logħbiet tista' tilgħab waħda ħalli nagħmlu ċert li l-ground iservi sal-aħħar, hemmhekk ma jkollokx option oħra ħlief li tħassar il-logħba u tilgħabha u tilgħabha darb'oħra. Imma fl-istadiums barranin l-ikbar kompetizzjoni tal-Ewropa, ċ-Champions League, jilgħabuha matul il-ġimgħa. Jiena mhix dik biss ngħidlek, jiena xi ħaġa li dak il-ħin tbissimt. Qed nara l-logħba ta' ta' Shamrock Rovers ma' Ħamru. U l-kummentatur jew Jean Attard kien il-kummentatur da. Gerger għax il-pitch Mhux hija fraqwa tiegħu. Qed dan bis-serjetà. Meta kellna l-pitch aħna tal-biki fil-logħbiet, Hunger Grow għal ta' ħaddieħor, mela la ma jgħidux fuq tagħna. Issa dana mdorrin hemmhekk ġol Irlanda bix-xita. Imma dis-sena vera għandna xita qawwija hawnhekk. Le, le, ġifieri. Imma l-kwistjoni hija li xi kultant kulħadd irid jagħmel il-parti tiegħu, jiġifieri jien nifhem għax għandi tfal żgħar ukoll u meta jkun hemm lob fit-tard. Ġieli ukoll naħsibha jekk it-tfal jiġu xmiegħi kull meta mmur nara l-lob nipprova nieħu tfal it-tfal miegħi. Imma fl-aħħar mill-aħħar aħna għandna numru ta' lob li rridu nilagħbu. Tajjeb u għandna numru ta' logħob li nilagħbu, normalment ikun hemm ġiex logħbiet tajjeb f'ġurnata, jiġifieri kemm ħa tibda kmieni, tista' tibda qabel is-sitta meta n-nies ikun għadhom ix-xogħol? Ma naħsibx jiena. Allura nipprovaw il-ħinijiet kemm jista' jkun. Ikunu x-xogħol jew fit-traffic. Jew fit-traffic. Nipprovaw kemm jista' jkun nibbilanċjawhom. Allura tinsibu l-kompromess ta' sitta, sitta u kwart, mbagħad nibdew it-tieni logħba fit-tmienja u nofs. Imma there again, jekk tkun logħba tajba jien nemmen li n-nies dejjem imorru. Jiena, jiena mhux hekk biss ngħid, jiena nemmen ukoll li meta jkun hemm logħbiet tajbin jibdew fid-disgħa fuq it-televixin, mhux qed nitkellmu għall-futbol Malti biss issa, ikun hemm Milan, Real Madrid, Manchester United, hemm jibqgħu jaqbżu ta' u jogħlew it-tfal għax kollha jkollhom it-tim. Jintejn ħallih jarhom, jiġifieri. Imma ma ngergrux, vera mhux fil-kesħa jkunu hemm imma jaqbżu jkunu hemmhekk. U l-kwistjoni li tradizzjonarjament, ġifieri bħalissa aħna minn meta nibdew minn Novembru sa frar, l-attendenzi tagħna dejjem jibdew jonsu. Eh, dik li tinsa. In-nies, in-nies jisu hemm pattern li li meta jkun hemm temp tajjeb u anka meta jkun hemm isħana tas-sajf, in-nies iktar jiġu l-ground. Ġifiri. Il-pries ibatu fis-sħana ta' sajf. Hemm pattern, hemm pattern fuq tliet snin li aħna li aħna studjajna wkoll li f'dan il-perjodu ġifiri anka meta il-format tal-kampjonat kien differenti. F'dan il-perjodu u għal-iktar perjodu fejn eh, tonqos la tendenzi tan-nies. Intom kont qed taħsbu dwar li tibdlu iż-żmien ta' meta jintab il-kampjonat. Għadkom taħsbu fuqha jew għadha. Warrabtu għax ftit. Ħanajlek mhux warrabnija fis-sens ma dix priorità. Għadna għadna nemnu bħala Malta Premier League qed nitkellem issa. Eh, Il-Malta Premier League għadha temmen li l-ibdil fil-kalendarju jista' jgħin lill-klabs li qegħdin fil-kompetizzjonijiet jew li jkun qed jikkompetu fl-Ewropa. Hemm numru ta' coaches ukoll mill-Premier li huma favur din il-bidla, ġifieri din l-idea ma ġietx just għax qam xi ħadd filgħodu, ġifieri tkellimna ma' numru ta' coaches. Hemm il-vantaġġi u l-iżvantaġġi f'kull ħaġa. Imma x'toqgħod tagħmel? Il-barranin Ġermaniżi hawnhekk minħabba s-snow ħafna drabi u hekk, jiġulek postijiet bħal f'Malta. biex jitrenjaw. Bħal Malta u oħrajn, ma Malta jiġu, kemm il-darba ġew. Ehm, u Malta fejn morru. Kma jelabu, tew d-gergir u koll, għax din sejta d-gergira, għax għat nisma naqra ftit d-gergir. Għalix Malta biss fil-miliet u fil-nwer ma nilabux. Aħna rridu issa xarajn tlieta ma nilabux. Ekku, rajt. Il-kwistjoni għalfejn ma nilabux aħna fil-festi hija d-deċiżjoni li dejjem ħadu l-klabs. Ġifieri. Dejjem. Dejjem hija d-deċiżjoni li ħadu l-klabs u bl-argument ikun li l-klabs tagħna huma magħmula kważi kollha minn nies volontarji u l-unika perjodu fis-sena li jkunu jistgħu jieħdu l-vaganzi, ġifieri dan meta jispiċċa l-kampjonat jibdew jaħsbu għas-staġun ta' wara. Huwa l-unika perjodu wkoll fejn anke l-plejers jistgħu jieħdu l-vaganzi ħalli għad id-darba t-trophy ħa tibda fit-three u l-four ta' Jannar, jiġifieri ħa tibda ħa tibda pjuttost pjuttost kmieni. Aħna bħala kampjonat konna kontra li nibdew f'dak il-weekend, jiġifieri. It-trophy. Le, għal-kampjonat, ġifiri, mm. kena l-option li nabu l-kampjonat u ma xtaqnex li nabu l-kampjonat għax nemnu li kien li kien li kien risk mieni. Bis però eh, sfortunatament hemm numru ta' lop li jrid jidħol f'kalendarju li hu ta' 10-11 xahar. Fl-sara naħseb tittammetti li aħna umani, Il-futbol jagħmillek ħafna ħbieb, ilaqqak ma' ħafna ħbieb, ilaqqak ma' soċjetà u ħafna drabi titmu tagħmel naqra ta' parti. Tikol ikla tieħu ejja ta' tzambit, tieħu grok wiskissa ma nqogħdux nilagħbu ta' dojo, kien hekk nemmen. Allura in a way Mhux aħjar tieħu naqra grok whisky dak iż-żmien? Jiena nemmen li. Basta ma ssuqx. Nemmen li jrid ikollna jrid ikollna break, jiġifieri ehm, ma nemmenx li għandna neqpaw għaddejjin anka fil-milied. Jiġifieri nemmen li li kulħadd ikollu ikollu bżonn ikollu bżonn break. Ehm, fl-aħħar mill-aħħar nerġa' ngħid qabel ma aħna inbidlu l-mod ta' kif inhuma magħġuna l-klabbs tagħna, li dawn fl-aħħar mill-aħħar huma magħmula minn nies li huma li jaħdmu b'mod volontarjat. Jekk lil dawn in-nies ukoll fil-Milied ħa nirrestrinġuhom li jkollhom logħba, ma jistgħux isifru mal-familja u hekk, jien naħseb inkunu qed nisparaw f'saqajna f'saqajna stess. Jiġifieri ma nistgħux noqogħdu inqabblu aħna mas-Serie A jew mal-Premiership. Aħna r-realtà tagħna hija totalment totalment differenti. U nnutajt ukoll li eh, bħalissa ehm, mijiet, mijiet qed isifru, hemm min isifer għax holiday tal-miliet ta' tal-fessi. U hemm ħafna rġiel bin-nisa magħhom qed isifru jaraw futbol barrani. Billi sew Ingliż, sew Taljan u tarhom, għax kulħadd jieħu bir-ritratti. Ekku, ma xista jkun huwa l-unika perjodu fejn tista' ssifer jew hemm ġiġek it-teacher speċjalment. Hemm window jew tnejn ġifier fil-vakanzi tal-għid jew inkella issa huwa ż-żmien ideali li ssifer bit-tfal. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar dik hija l-kultura tagħna li aħna ħafna min-nies jieħdu l-vakanzi tagħhom jew issa jew jew fl-Għid speċjalment min għandu min għandu tfal. Mhux fatt huwa fatt magħruf li aħna nħobbu l-futbol ta' barra wkoll ġifieri kulħadd imur jara imur jara l-logħob ta' barra, kulħadd għandu t-tim favorit tiegħu ta' barra, ġifieri kemm iktar tagħmel sens li nilagħbu issa meta nafu li ħafna nies isiefru. Ġifieri jiena naħseb personalment ma naqbilx li nibqgħu għaddejjin. Il-rid tinsaqsik ukoll jekk il-futbol l-ewwel sena sar oħra dis-sistema kellkom ħafna sulluzzu fiha. Min ma qabilx magħha, min fażul, min jaqlek, min jaqlek, min jaqlek. Dis-sena donnhom ġiet iżjed aċċettata. Però kuntent s'issa? Jew tixtieq isir aħjar? Jien naħseb li fil-kampjonat tagħna m'għandniex biżżejjed kontroversji. Ġifieri jien hekk naħseb, jien naħseb li iktar ma jkollok kontroversji iktar toħloq ehm, antagonizmu ta' nis, ġifiri iktar nis ġibom iger li ġo ground, naħseb jien li mannix bizzed, ġifiri Meta tqabbel il-futbol tagħna mal-futbol ta' barra, anke xi kultant naqa' battibekk, fil-futbol tagħna qatt ma jeżisti bejn ħadd. Jiġifieri s-sena l-oħra l-fatt li kellna l-format li ħoloq dik il-kontroversja sħiħa kien sa ċertu punt a blessing in disguise għax kulħadd beda jitkellem fuq il-futbol anke minn min qatt ma segwa għax bidlu l-format u għax il-format hekk whatever. Fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni li tinbidel il-format kien tal-klabbs sar b'maġġoranza b'vot u kien hemm il-maġġoranza tiegħu. Jekk tistaqsini fuq il-format, jien nemmen li dan il-format għandna nżommuh, ġifieri ma nemminx li l-format għandna nbidluh. Għalfejn? Għax aħna fl-aħħar mill-aħħar, allavolja dal-format għandu l-iżvantaġġi tiegħu, ġifieri jien nifhem l-argument li smani min ikollu l-iktar punti jirbaħ il-kampjonat. Imma f'kwalunkwa playoff aħna ddeċidejna li ħammorru għal playoff. Min-naħa tagħna dan il-format tagħna il-sostenibilità. Ġifieri, anke mill-lat finanzjarju, dan il-format tagħna tagħna sostenibilità. Jien naħseb il-poplu aċċettah. Aċċetta. Is-sena l-oħra le. Imma dis-sena issa aċċetta. Ah, jista' jkun li dis-sena iktar fehmu il-mekkaniżmu ta' kif jinħadem. Issa jekk hux fer jew le fl-aħħar mill-aħħar kif naħseb kontatta meta ġejt l-aħħar podcast ukoll. Inti hemm ir-regoli. U r-regoli kienu hemmhekk qabel kulħadd beda jilgħab. Meta kulħadd ħa jispiċċa jilgħab l-istess regoli ħa jkun hemm, ġifieri kulħadd jaf flim kompetizzjoni kienet jikkompeti u x'kienu r-regoli biex tirbaħ. Issa fl-aħħar mill-aħħar kull argument ieħor jiġi irrelevanti. Xi ħaġa oħra li li hija stramba hija l-ewwel ħaġa għamiltu il-video support. Dik mistramba, dik tajba ħafna. Ah, konna l-ewwel kampjonat fid-dinja li daħħal il-video support. Daba kelli għaw l-Mario Sant u vera kien perfett kif fema, dirħat gost, nisimu, mux nitkellem jew, nisimu. Pero, hemm xi ħaġa issa li jilli li dejqitni. Għax m'hemmx biżej għaliex inti tajdi. Minarija xi 75 logħba miftehmin dak l-ilma. Fil-kuntratt kien hemm 60 tal- tal-jew Health Malta Premier, il-15 l-oħra eh, xtrawhom l-MFA. Tal-ġubili. Tal-ġubili, l-FA Trophy. U trofi. Issa f'daqqa waħda meta kienu eh, bla punti, meta bdew bla punti sa ma ġew top 6 u eh, bottom 6, em, ma natawx. Il ma kienx hemm il-video eh, support. Issa ġajna l-istess. U xek. Ekku. Kif narġaw ħaniġu zero. U sejna taw. Fil-leak face, kienet deċizjoni konxja. Ġifiri, mela nibdaw minn punt qabel. Aħna Sa fejn naf jien ilna nitkellmu biex ikollna xi tip ta' teknoloġija erba' ħames snin. Jiġifieri ilna ħafna nitkellmu biex ikollna teknoloġija. Biex daħlet it-teknoloġija sar investiment qawwi mill-klabbs, jiġifieri investiment finanzjarju fejn f'kull match li nilagħbu din tiswina eluf ta' ta' euros ta' flus li dawn iridu jħallsuhom il-klabbs. Issa naħseb diġà minna pass. Dik importanti, Alan Mario Sant għalli l-Mil Clubs, jien kelli f'moħħi u ħafna minn nies fit-tri kellhom f'moħħhom li dina kienet xi somma kbira mill-wefa li xtejmu vera xejn. U mal-clubs. U mal-clubs li ħalsu kollha, ġifieri Naħseb irridu nirrikonoxxu li l-clubs għamlu sforz enormi biex anke aħna jkollna t-teknoloġija, ġifieri hemm pajjiżi llum li għadhom bla teknoloġija, li huma ikbar minna u għadhom bla ebda forma ta' teknoloġija. Issa, Ovvjament inti meta tagħmel investiment, tittara li dak l-investiment ikun sostenibbli u li jkun jagħmel sens. Ġifieri aħna il-video support għalina kien test ukoll. Ġifieri ridna naraw kif ħanaħdmu, kif ħammorru mas-supplier li li intgħażel u naħseb li s'issa f'dawn il-logħbiet kollha li għamilna naħseb kellna riżultat eċċellenti ta' kif ħdimna. Mill-bidu nett aħna meta ltqajna mal-klabbs għadnilhom li ħa jkun hemm numru ta' logħob għall-ewwel sena li ħa nippruvaw din it-teknoloġija. Kien hemm ftehim bejn il-klabbs kollha U biex ma nagħmlux distinzjoni bejn klabbs u oħra, iddeċidejna li l-logħob li nieħdu fl-ewwel sena jkunu t-top six u l-bottom six ta' kull fażi, ħalli b'hekk kull klabb ikun jista' jagħmel, juża t-teknoloġija b'mod ekwu, ġifieri b'mod. Jiġifieri qed tgħid it-top six u l-bottom six, dawn it-tnejn li baqa' issa, top six u bottom. Ħajkunu, ħajkunu bihom ukoll. Avolja ħajkunu ġo tliet grounds differenti. Ekku. Li huma mhux hekk. Ekku, jista' jkun li jekk ikollna tliet logħbiet aħna li jridu jintlagħbu fl-istess ħin, hemmhekk hemmhekk m'għandniex il-kapaċità li nagħmluhom kollha bil-video support. Żgur, fil-fatt għandek Valletta Birkirkara fis-sebgħa u nofs nhar it-Tlieta. Ma naħsibx li hija kwistjoni tat-top 6 iktar. Nhar l-Erbgħa. U fis-sebgħa u nofs Floriana Ħamrun. Le, fl-istess ħin. Żewġ grounds differenti. Żewġ grounds differenti fl-istess ħin nistgħu nagħmluhom din is-sena. Ġifieri Valletta Birkirkara u Ħamrun Floriana ħankunu kapaċi li nagħmluhom tnejn bil-video support. Tajjeb. Imma jekk kieku kellna fl-eventwalità li kellna slima marsa xlok li wkoll kellna nagħmluha bil-video support. F'din l-ewwel sena, f'din l-ewwel sena. Tlieta ma stajniex nagħmluhom. U hija kwistjoni ta' riżorsi ġifieri dan kien hemm investiment qawwi minn rebaħ il-bid u għal innes mani jiena ħanidħol għal dan il-commitment imma fl-ewwel sena ħanamlu hekk. Kemm swewlu mill-klabb mhux personali, kemm sew għal il Swew, ġifieri biex intik indikazzjoni ma nixtieqx nikkonf naf kemm hu l-ammont beżatt ma nix nikkonferma imma titkellem iktar minn 700 euro kull logħba. Jiġifieri, jiġifieri hemm hemm hemm hemm element importanti apparti spejjeż oħra li U kellna. joħroġhom il-klabb jew l-MPL. Toħroġhom il- Mela- dan il-klabbs ikunu ġew. Toħ- Ħa toħroġhom l-MPL ma jkunu ġew mill-klabbs, U jiġifieri. aħna- mill-MFA wkoll toħroġ parti L-MFA minnha? ħa tkun qed tħallas biss logħbiet li tuża hi. Jiġifieri jekk ħa tuża għall-Jubilee Cup, hemmhekk ħalset il-logħbiet. Jew nazzjonali, dak differenti. Nazzjonali differenti m'għandux x'jaqsam biex jużaw il-VAR. Imma jekk pereżempju issemm il-logħob ta' trophy, l-MFA ħa tħallas il-logħob ta' trophy biss. Però meta ma jkunx hemm dal-video support u jkun hemm goal, is-sarab uffiċjal ma jmux jara. Le, mhux ħajkun hemm it-teknoloġija, ġifieri issa wara. Il-goal imur jarah. Ekku. Għal din is-sena biss, mis-sena d-dieħla kollha nlogħob kollu. Jiġifieri mis-sena d-dieħla ħa jkollna l-logħob kollu. Jiġifieri dik kienet prova. Hija prova, u l-ewwel sena anki. Int happy biha, jiġifieri. Ħafna, ħafna. Mhux int, meta qed ngħid inti l-klabb. Jien naħseb li t-teknoloġija ħadmet, jiġifieri anke dat-tip ta' video support jien nemmen ħafna fih. Jiġifieri l-ewwel darba naħseb li kien semma' din it-teknoloġija kien Dottor Muscat u konna rriċerkajna fuqha mbagħad. Jien naħseb li it's the way forward għax Mhux bħal var li trid toqgħod tiċċekkja kull azzjoni, għandek operational cost li huma li huma ħafna akbar biex biex biex tkun tista' topera. Ġifieri naħseb għal pajjiż bħal tagħna hija importanti li dawn it-teknoloġiji jibqgħu jkunu jkunu available anke min-naħa ta' FIFA. Ġifieri din hija qiegħda f'test phase min-naħa min-naħa tal-FIFA wkoll. Irbot imsik. Taħseb li issa li għandek il-naxxar u tarxin edin l-isfel ħafna, kemm hemm mosta 12 punt fej id-disa u sitta tarxin, taħseb li Nis jonqsu ħafna daw l-aħħar logħbiet li jmissom issa. Jien naħseb il-ġiex match days li fadal huma interessanti ħafna. Ġifieri kemm minn ħata fuq kemm minn ħata isfel. Ovvjament hemm logħba bejn Naxxar u Żabbar St. Patrick's li hija deċiżiva fl-aħħar mill-aħħar. U nemmen li jekk dik il-logħba jekk jerbħu għan Naxxar erġa' jiftu kollox jekk jerbħu għal St. Patrick's. Ovvjament it-tamiet ta' Naxxar li jispiċċaw it-tielet minn. Naxxar bitlu l-coach issa. Bitlu l-coach ġifiri. Kulħadd irid jibqa' fil-Premier ġifiri tinduna ġifiri naħseb. Xaħġa, xaħġa tajba fil-Premier. U kulħadd irid jitla issa, dik hija xaħġa sabiħa. Il-biċċa li tisma' ħafna nies. Naħseb hawn nisbaljaw Ngħid anke jien li jidher li n-Naxxar u Ħalt Għaxien ħa jieklu għad is-sena. Jidher qegħdin l-aħħar tnejn. Imma naħseb ikun żball. U din is-sistema l-ġdida tal-MPL, qabel iva, qabel fis-snin ta' qabel, it-tnejn li qegħdin taħt kważi lesti. Ngħidulhom għandhom seq waħda fil-qabar. Imma jitelli le. Ekku, il-format prova jelimina kemm jista' jkun il-comfort zones, ġifieri li klabb ikun mar fl-ewwel fażi, fl-ewwel fażi jkun mar tajjeb, u mbagħad ovvjament ikollu biżżejjed punti biex ma jkollux ambizzjonijiet jew ċans li jista' jidħol fl-Ewropa jew ġimgħa ta' fuq u l-logħob kollha mbagħad jiġi irrelevanti. Illum il-ġurnata F'kemm f'dawn l-ewwel sittax-il logħba, jekk titkellem mal-presidenti kollha, kollha jgħidulek jekk qed tmur tilgħab issa fit-top jew bottom six għandek qisu final. Jiġifieri u aħna dak li rridu li kull logħba tiġi deċiżiva. Jiġifieri iktar ma jkollna logħbiet deċiżivi, iktar ħa jogħla l-livell, iktar ħa jkun hemm interess għan-nies u iktar hopefully jiġu iktar nies. Jidher ukoll li l-fatt li ġara fil-Ħamrun skużawni, fil-konferenz lik, jidher li issa il-ġlieda għal kampjonat, għal rep tal-kampjonat, hija ħafna ikbar. Għax issa tfisser miljuni. Issa tista la tirbaħ il-kampjonat, taqbes fazi, taqbes nejn, pero mbagħad tidħol flik tal-konferenz Tista' titfa' fl-Ewropa League ukoll, ħa ngħidu hekk. Imma forsi qabel ħadd ma kienet ġietu f'moħħu daqshekk eh, li fil-Joseph Portelli donnu. Jien naħseb li dak li għamlu Ħamrun ehm, bħal ma ngħidejjem tefawna fuq il-mappa tal- tal-futbol fl-Ewropa, ġifieri dak huwa dak huwa fatt. U naħseb li fis-snin li ġejjin ħajkun hemm anke numru ta' ta' clubs ehm, fejn ħa jkun hemm interess barrani ġo fihom. Ġifieri jiena m'għandix dubju li ħa jkun hemm numru ta' ta' nies li mhumiex neċessarjament minn Malta li ħa jitħajru jiġu jinvestu fil-futbol tagħna biex jagħmlu dak li jagħmlu Ħamrun Spartans. Fimni ma kienx daqshekk eh, xi ħaġa li marru l-baħar fiha, anzi, setgħu ġabu iżjed. Meta tqis il-budgets mm, Ta' barra. Ta' barra mal-budgets tal-clubs tagħna tinnuna kemm hawnhekk forsi f'budget naqra inqas tista' tista' tikkompeti f'kompetizzjoni daqshekk daqshekk prestiġjuża u naħseb li it's just a matter of time li jkollna aktar aktar nies li anke fin-negozju f'Malta li jitħajru jidħlu fil fit-tmexxija ta' clubs f'Malta. Għandek miljuni. fin-nofs. Ġifieri tista' tagħmilha barra il-pjaċir u l-gost sodisfazzjon li jtik. Fil-fatt nixtieq ukoll ħalli nfakkruhom naqra kif inhi s-sistema. Mela issa għandek għandek l-ewwel tnejn tat-top 6. Jistgħu jiġu ndaqs. Punti. Xorta jekk jiġu ndaqs jilagħbu decider. Qabel tibda. Qabel tibda t-tieni fażi. Closing, closing phase. Għax differenza tagħmel. Tagħmel eh, differenza x'inti jekk jekk tim ħejġu darbtejn l-ewwel. L-ewwel terba. Terba il-kampjonat dirett. U dak huwa il-kompromess li aħna għamilna mal-klabs, ġifieri li jekk xi ħadd ħajkun l-aqwa mill-bidu sal-aħħar ħa jkun rebaħ l-ewwel fażi u ħa jkun rebaħ ukoll it-tieni fażi, hemmhekk ma tagħmilx. Hemmhekk għandek champion. Ehm, naħseb personali minn ħobb il-futbol, ehm, dak ma jkunx hekk lab tiegħek, tkun tixtieq li ma jiġrix hekk, ħalli tara x'issa beħ tal-futbol huma Il-pika bejn żewġ tim se jiġi fuq kampjonat. Mhux fair għal min eh, qiegħed l-ewwel u ħajprofi għax jiġi l-ewwel. Il-fatt li Flor maħada ma nistax nitkellmu għallu, ma xadhom mhumiex l-ewwel Floriana, qed nisbalja. Qed naġġel mhux nisbalja. Issa mbagħad għandek it-tnejn li jispiċċaw it-tnejn jistgħu jkunu t-tnejn li jaqgħu. Tajjeb, ukoll li kun hemm playoff bejnietom. Mela jekk ikollok ġiex timiet. Indaqs fl-aħħar ta' bottom 6. Tajjeb, jekk ħajkunu 11 u 12 punt indaqs, hemmhekk ma tintlabx decider. Għax hemmhekk mhux ħadd għamel differenza. Tnejn barra. Ma jekk ħajkun hemm min. Jekk jiġu darbtej qed ngħidu. Jekk jiġu darbtej l-aħħar. Tnejn barra. Ġiex timiet hemmhekk tnejn ħajaw. Jekk ħajkollok tim issa fl-għaxar post u fil-ħdax-il post li huma punti indaqs, hemmhekk ħa tintlagħab decider, anke din is-sena, fl-ewwel fażi. Jiġifieri li dik kienet waħda mill-bidliet mis-sena l-oħra 'l hawnhekk fejn is-sena l-oħra konna nieħdu l-konfront dirett, mentri din is-sena qegħdin nieħdu ħa nilagħbu decider. Jiġifieri jekk ħa jkollok tim fl-għaxar post u fil-ħdax-il post bl-istess punti, Biex niddeterminaw min ħa jiġi fil-ħdax-il post jew fl-għaxar post, hemmhekk ħa tintlagħab disa' jiem. Jien qed insaqsihom daw għax għad hawn min jibqa' jaħseb li jistenna ħalli jekk inkunu nafu Pereżempju l-importanza li għadhom jiġu f'dubju. Pereżempju l-importanza għat-tieni post fl-opening phase, ġifieri fl-opening phase importanti u għol mux biss min iġi l-ewel, man kamin iġi t-tini. Għax f'kas li tim iġi l-ewel, fl-ewwel fażi u t-tim jerġ l-istess tim jerġa' jiġi l-ewwel fit-tieni fażi, min ikun ġie t-tieni issa hu t-tieni fit-tieni fażi, dawk awtomatikament ħa jidħlu fil-kompetizzjonijiet Ewrope Ewropej. Mela, din ridt insaqsik u din imgerfex fija jien, bis-serjetà. Mela ejja ngħidu, ħa nagħmel eżempji jien, it-tnejn m'għandix minnhom. Mela ejja ngħidu, Floriana rebħu l-ewwel fażi, u jerġgħu jirbħu t-tieni fażi. Issa ħamru jiġu t-tieni fl-ewwel fażi u Valletta it-tieni fit-tieni fażi. Xiġri? It-tnejn li huma. Floriana Champions. Floriana Champions ħamru u Valletta jitlu fil-kompetizzjonijiet Ewropej. Ġifieri jilagħbu fil-Conference League. Jiġġieldu bejnietom le. Le, le, le. Għandek it-trofi bil-ħin. Biex nideterminaw, imma dak għar-raba post, ir-raba post fl-Ewropa. Jiġifieri biex niddeterminaw min ħa jkun mbagħad ġie t-tieni u t-tielet, ħa nieħdu l-punti li jkunu ħadu fil-league phase tal-opening phase u l-closing phase. Jiġifieri l-ewwel ħdax-il logħba tal-opening phase u l-ewwel ħdax-il logħba tal-closing phase. Hemmhekk nieħdu l-punti globali li jkunu ġabu f'dan il-każ Valletta u Ħamrun. Ġifieri għalhekk il-punti jgħoddu. Il-punti tal-opening phase huma importanti ħafna. Għax aħna għedna sa jsiru zero U mhix zero, tista' tkun fl-Ewropa. Placing jibqa' jgħodd ħafna. Importanti nkun nafuhom dawn. Ija, mela. Għax kulħadd jgħid oh, normuhom. Le, mhux ma tkunx qed tarmihom, dak li tkun erbaħt u l-placing li tkun ġibt ma jħoddu lek ħadd. Għalhekk, ġifieri dik importanti. Barra li għandek it-trofi.

u jridu li jarġaw jispiċċaw champions, mhux huma biss. Imma għandi aħbar. Minħabba li qed tissemma li Ħamrun sajneħħu erba' players. milli għandhom, għax issa l-Ewropa għaddiet, allura jridu jsaħħu t-tim biex jarġgħu jispiċċaw champions. Jiena l-erba li smajt mill-indaġni li għamilt huma 77 Merlin Ħazzi, jew Ħaċċi,

Ma jistgħux jaqblu jgħidulhom morru 'l barra daqshekk jitilqu lejn id-dar. Iridu jkun hemm ftehim, jew jitilqu qabel, jew jibqgħu jħarsuhom u jgħidulhom morru. Tajjeb, jiġifieri jrid ikun hemm ftehim. Ma jistgħux jitfgħuhom 'l barra, sew qed ngħid jew le? Ma nafx, ma nafx xinu. Ma nafx il-klabs. Le, le, sa, jekk mux daw jew le, mux inti mandek sa, sa. Jekk għandhom kontrat. Imma jekk kem plejħa ħajwaqfuħ. Iridu jiftemu miegħu. Ekku. Qed jissemmew dawn li erba. Tajjeb, minħabba l-fatt li jridu jġibu erba pres iktar b'saħħithom. Qed jissemmew li daw il-pres ġejjin minn barra jarġaw. Tajjeb, ħalli jkollhom is-saħħa jiġġieldu għal kampjonat, biex jerġgħu jieħdu kampjonat. Naħseb bħalhom se jkun hawn oħrajn. Għax anke Sliema d-darba l-oħra kien hawn Arciola qal li għandhom f'moħħhom li jibdlu erba' plejers ukoll. U qal li l-erba' plejers li se jibdlu mhux se jkun hawn ħadd minnhom li jilgħab Malta. Erbgħa minn barra. Issa biex ineħħu dawn l-erba' biex idaħħlu dawn l-erba' players, iridu jneħħu erba' players. Fi dawn tnejn li semmejna, però hawn ħafna. Naħseb hu proċess naturali ta' kull klabb li jara. Id-dinja kollha. F'jannar kif tista' saħħaħ l-iskwadra, ġifieri naħseb kif qed inti tiġri f'kull klabb f'kull klabb fid-dinja. It-transfer market ta' Jannar huwa naqra antipatku, jiġifieri ħa jkollok ħafna players li ħa jkunu f'kuntratt, jiġifieri mhuwiex daqshekk faċli biex tibiddel skwadra jew ġġib players li huma ta' kalibru. Naħseb jien li kif għedt inti, il-klabbs kollha ħa jaraw li jagħmlu rtokki biex jilħqu t-tragwardi tagħhom. Jiġifieri jekk taqra anke s-social media tal-klabb, ta' kull klabb, naħseb jiena, hemm min diġà beda jħabbar l-akkwisti. Għandek oħrajn li baqalhom dawn żewġ logħbiet iktar importanti, però dawk li qegħdin diġà tbedu ħanejdu hekk bħal bil-kara imbedina li jkunu mal-ewwel. Aħna li għamilna possibbli kważi. Li għamilna din is-sena Tlabna lill-Assoċjazzjoni biex it-Transfer Market jibda aktar tard u jispiċċa aktar tard. Ħa jibda? Ħa jibda jidher li fis-sitta ta' Jannar u jispiċċa fil-ħamsa ta' Frar. Ġifieri qabel tradizzjonarjament kien jibda fil-wieħed ta' Jannar u jispiċċa fil-31 ta' Jannar. Din id-darba tlabna li mmorru fi Frar ħalli jekk ikun hemm u jkun hemm xi plejers li jkunu għadhom out of contract li jilagħbu f'ċertu f'ċertu leagues, anke l-Italja, l-Italja stess pereżempju, li ma jkunx irnexxielhom iġibu d-deal dak id-deal li forsi xtaqu, dak il-plejers ta' kwalità jkunu jistgħu jiġu Malta għax it-transfer market tagħna jkun għadu miftuħ. Alan, naf li kien hawn diskussjonijiet diġà diskutejtu intom bejnietkom mal-PS u anke kien hemm xi diskussjoni ma' Karlo Mamo wkoll dwar dwar players, ma nafx magħkom jew mal-MFA Karlo Mamo. Karlo Mamo huwa tal-MFPA. Tal-MFPA iva, il-diskussjoni kien mal-MFA. Dwar il-players. Il-players li jibdew iħallsu biex jilagħbu, ridikola, għax biex tħallas 60 euro ma nafx li ma plejers joħroġ 60 euro biex jira, ġifi dana it-tim sa jħarsu, qed tifhem. Però insidentu biex jiġjaw kien qalli li għadhom bid-diskussjonijiet u ma ġiex. Le, dik l-iskema issa ġiet differita għal staġun ieħor, jien naħseb ħajkonna il-moment Hu ċ-ċans li niddiskutu wkoll mal-Assoċjazzjoni u anke mal-MFPA. Naħseb jiena fil-verità rebaħ il-buon sens li nkunu nistgħu niddeferu u niddiskutu għall-futur. Aħna l-pożizzjoni tagħna. Intom taqblu magħha. Le aħna l-pożizzjoni tagħna kienet li li ma naqblux fis-sens li li jekk. 60 euro mhux ridikolu. Kien hemm kien hemm kien hemm iktar minn minn ġifieri tittara għalfejn l-assoċjazzjoni ddeċidiet li li tagħmilha. Ġifieri dak forsi aktar inħalli inħalli lilhom lilhom jispjegaw. Imma fl-aħħar mill-aħħar ma qbilniex għax konna nafu li finalment kien ikun ħa jkunu jekk forsi mhux sa din is-sena, mis-sena d-dieħla kienu ħa jkunu l-klabbs li ħa jġorru. Ma klabbs dejjem ħa jġorru din l-ispiża. U kwistjoni oħra ta' kif kien ħa jinqasam il-fond, jiġifieri Naħseb aħna ltqajna mal-assoċjazzjoni wara li kienet ħarġet din l-iskema u wasalna fi ftehim li ovvjament tiġi diferita u nemmnu li ħajkonna biżżejjed ċans biex nerġgħu niddiskutu kif għandu jkun mal-assoċjazzjoni u ma' kull min hu involut. Mela ħa ngħidlek prosit ta' xi ħaġa forsi għadek qastafa. Dil-ġimgħa jiena billi nagħmel il-programm Sport Għawdex fuq PBS, kont qiegħed Għawdex kien hemm logħba Malta kontra Portugal water polo. Kienet l-ewwel logħba internazzjonali fil-pixxina ġdida ta' Għawdex. U tkellimt mal-President tal-water polo, Kalizzo, u daqalli ħanamlu

Issa ħansaqsi lilek, jien smajt li l-weekender ta' Għawdex sa żdiedu għal ġimagħtejn, vera? Ħa jinqasam fuq ġimagħtejn, hija l-intenzjoni li hija li t-top six jilagħbu f'weekend partikolari u l-bottom six jilagħbu fil-weekend ta' wara, ħa jkun ħafna ikbar il-darba, ġifieri l-intenzjoni tagħna mal-klabbs hija li anke ntellgħu xi age groups minn nurseries biex jikkompetu huma f'tournaments. Eh, tournaments ta' żgħar. Ta' żgħar f'Awdix. Hemm ħsibiet oħra pereżempju li kull klabb ikollu l-lokalità abbinata miegħu fejn jagħmlu l-pre-parties qabel il-lob. Ġifieri daw l-ħafna inizjattivi li rridu nagħmlu fl-aħħar mill-aħħar biex in-nies jiġu jaraw il-Premier. Ġifieri dik hija Sew l-Awċin u turizmu lokali għal Għawdex. U turizmu lokali għal Għawdex naħseb li Is-sena l-oħra kien suċċess kbir, ħloqna esperjenza għan-nies, ġifieri mhux ġast mur Għawdex imma sejjer ħarġa. Ehm, din is-sena nemmnu li ħajkun li ħajkun ħafna ikbar u iva ħanaqsmu fuq ġiex weekends. Ġifier diskussjonijiet għadhom għaddejjin mal-Ministeru ehm, ta' Għawdex, nirringrazzjom għawek għax dejjem ikunu disponibli eh, minnaħa tagħhom biex ovvjament jilqaw l-idejat tagħna. Nħarsu l-qoddim biex f'April, ħatkun f'April fl-ewwel ġiex weekends ta' April jidir li wara lajt li nagħmlu l-Gozo Weekender, ġifieri t-tieni oh, edizzjoni. Jien ma nafx konċ tafa tal-water polo. Ma konċ nafa le. Eh, il-biċċa li f'April ukoll ħajamluha. Tajjeb aħjar. Jiġifieri ħa timlew Għawdex kollu tħallunna l-vojt hawn ta' traffic. Aħjar. Tħallunna tilda. Eh, oħra, il-baranin. Naf li kelkom diskussjonijiet, darba l-oħra ma stajx tgħidli kelli xi ħadd ieħor eh, peri ta' slima għalliħe kellna diskussjoni, pero dispeċini eh, miftijem il-dan li ma nistax ngħid Fiex wasalna għadna? Ħa żżidu l-plejers barranin fil-kampjonat Malti. Vera? Mela din hija diskussjoni li naħseb tqum kull sena. Ila għaddejja. Ila għaddejja u tqum kull sena. Ġifieri ma hemmx deċiżjoni li jiżdiedu l-barranin, ġifieri jidher li jien li saret diskussjoni biss flaqa waħda fuq in-numru ta' barranin. kollox ġej minħabba pressjoni biex jinstabu l-Maltin. Jiġifieri aktar ma jgħaddi ż-żmien il-klabbs qed ikollhom iktar problemi biex isibu ċertu plejers Maltin f'ċertu pożizzjonijiet, full-backs biex nagħtik eżempju. U ovvjament kull klabb li jkollu dik il-problema jgħid ismagħni aħna fejn ħa mmorru. Jiġifieri hija diskussjoni li tqum naħseb jekk jekk jien inni hemmhekk tliet snin qawwed kull sena f'dawn f'dawn it-tliet snin li li li inni hemmhekk imma m'hemmx deċiżjoni biex. Il-50 sena nisma'. Biex biex dejjem iżidu daqqa wieħed daqqa tnejn. Biex jiżidu l-barra. Jien nemmen opinjoni personali tiegħi li qabel inżidu l-barranin irridu nsibu mekkaniżmu li jaħdem biex nagħtu biżżejjed ċans lit-talent Malti jilgħab fil-Premier. Jiġifieri jekk se jiżdiedu l-barranin irridu nagħmlu ċert li jkun hemm mekkaniżmi biex it-talent Malti jilgħab fil-Premier. U hemm ħafna. Din tinkwetani jien. Di bagħtili grazzi lil Envy Monsignor. Tlabtili u bagħtili. Naħseb ħariġha fil-programm tiegħu wkoll. Under 15 round of 32 knockout.

Hibs ta walkover Is-Sirens ħadu walkover aw, taw walkover lil Hibs. Rabat wieħed imġarr sitta. Dawn huma ftit mir-riżultati li kellhom iż-żgħażagħ Maltin under 15. Dan tarah futur għal żgħażagħ ma għax dana jekk jien ikolli t-tifel imur jaqlax għax ħalli imur jaqla biżjed. Jien naħseb ma nistgħux niġġeneralizzaw fuq. Mela, dik hija knockout. Ma vera. Naqblu, le, hija vera. Knockout. Knockout. Ija knockout ġifiri probabilment ma labux l-istess sezzjonijiet kontra xurxin, ġifiri ta' section ma naħsebx. Eh, jistajku. Ġifiri ma barranin. Ma hemmx barranin. Imma jista' jkun hemm ma jfissirx li minn ta' 24 jew ta' ġifieri għada pitada ħajkollu l-livell li jilgħab fil-Premier. Ġifieri naħseb jiena rridu noqogħdu anke kawti. Il-kwistjoni hija jekk hux qed nagħmlu biżżejjed meta qed jitlu l-youths tagħna biex inkunu nistgħu ntellgħu players biżżejjed. Tinkwita jien. Ikun jista' jilgħab fil-Premier, ġifieri mhux. X'in it-teams li hemm nixtieq nara the best. Mhux biss teknikament imma anke fiżikament. Illum il-barranin kollha tal-Premier huma fiżikament preparati u b'saħħithom. Jiġifieri ż-żgħażagħ li qed intellgħu aħna qed ikunu preparati biex jilagħbu biex jilagħbu fil-Premier. Jien meta nkellem il-klabbs jgħiduli le. Jiġifieri llum anke l-Maltin li kienu jilagħbu f'Premier kważi kważi xi kultant hemm minnhom sabuha diffiċli biex biex jilagħbu biex jilagħbu fil kontra ċertu barranin minħabba l-fiżiċità li llum hemm fil-kampjonat. Imma x'qegħdin nagħmlu jew x'se nagħmlu biex aħna kemm jista' jkun ikollna iktar żgħażagħ li jitilgħu u jkunu b'talent, jiġifieri minn dawk in-nurseries kollha li semmejt. Probabbilment kollha jagħmlu tip ta' training differenti għalfejn għax aħna m'għandniex curriculum, jiġifieri inti meta tmur titgħallem il-Malti fil-Form One, kulħadd fl-iskejjel kollha ta' Malta jagħmlu l-istess sillabu. Meta jiġi għan-nurseries, kulħadd jagħmel li jrid. Jiġifieri ħadd ħadd ma jimxi sillabu li li li huwa miftiehem biex kulħadd jagħmel l-istess affarijiet, u dik toħloq diskrepanzi bejn in-nurseries u toħloq problema wkoll fil-livell. Il-kwistjoni ta' in-nurseries kollha kemm qed ninvestu ġo fihom, jiġifieri hemm hemm numru hemm numru ta' ta' problemi meta inti tibda tħares lej l-youth level. Lej riżultat. Lej riżultat li ma jirriflettux biss, anka minn qed jerbaħ ġifieri, ma jirriflettux ovvjament ehm, dak li jkun dak li għandu jsir ġifieri fil-verità, naħseb li wasanna f'punt fejn irdu nieħdu d-deċiżjoni ibsin biex kemm jista' jkun aħna nibdew naraw il-frott. Sa l-frott mhux ħatarah erba' ħames snin oħra, tarah probabbli tnax, ħmistax-il sena. Imma għaliex iż-żgħażagħ tagħna kif jaqbżu s-sitta, sbatax mhumiex qed ikunu qed jitolbu iżjed flus għax hawn min jgħid li l-Malti kultant jitlob iżjed flus mill-barrani, eh? Li tlab, il-verità di jew le? Jien ġiri smajta. Qatt ma mort nin-negozja mal-Maltin, ġifieri ma ħanoqgħod fuq dawk li jgħidu lil klaps, imma illum il-pagi tal-Maltin huma ċoe tikklassifika il-Maltin li huma fil-grupp tan-nazzjonal huma sostanzjali, ġifieri ħafna minn klaps dik hija waħda mir-raġunijiet prinċipali tagħhom għalfejn iridu li jżidu n-numru tal-barranin Ħalli jaqtgħu kemm jista' jkun mhux ħa ngħid l-abbuż ta' għax mhuwiex abbuż għax fl-aħħar mill-aħħar il-klabb ħarsu dak il-plejer imur jitolbu il-flus u l-klabb jekk inħdielu. Biex immur naħdem kemm jixtieq. Jekk ma jridx ma jtilux, imma ovvjament meta inti tkun trid bil-fors numru ta' Maltin, hemmhekk ħa tiġi darek mal-ħajt li titħallas ċertu flus biex ikollok l-aqwa plejers, jiġifieri dik hija dik hija r-realtà. L-argument ta' clubs huwa isma' jekk ħa niftħu għal barranin aħna mhux ħa jkollna għalfejn immorru nagħtu ċertu pagi lill-plejers Maltin u mbagħad min hu l-aqwa iħawwel. U aħna m'aħniex differenti mid-dinja ta' jiġifieri d-dinja kollha hekk qiegħda. M'aħniex u hemm element ieħor. Dek Taljan, Ingliżi, Franċiżi. Jien naħseb jekk hux ħa jinfetaħ is-suq is just a matter of when not if. Jiġifieri, jiġifieri naħseb jiena. Jinfetaħ. Hija kwistjoni ta' meta, mhux jekk. Jinfetaħ. Jiġifieri, jiġifieri naħseb, naħseb irridu nkunu bravi li nagħmlu ċert li aħna ma ma noqtlux iċ-ċans li li jekk. Le jien naf li inti għandek uliedek. Talent. Jilgħab il-futbol ibnek. Kif tħossha dak il-ħin? Int li tixtiequ taraħ isma' ġej b'livell tajjeb, x'tgħid Le, ara, jien l-iktar ħaġa li ddejjaqni meta mmur narah u jkun hemm ħafna għijat u storbju mill-parents, jiġifieri dik oqtolni noqgħod nismagħhom jgħajtu. Minn dejjem dik, ara. U tiegħilu. Minn dejjem. Forsi mhux hawn biss, u forsi mhux hawn biss, jiġifieri forsi anke f'pajjiż, f'pajjiżi oħra, imma naħseb jiena hija kwistjoni wkoll ta' edukazzjoni. Ġifri li l-nursery sar irridu jedukaw mhux biss li tfal imma anke. Mhux il-Maltin biss. Mhux il-Maltin biss. Imma minn dejjem. L-iktar ħaġa li tweġġani li nara li jew li ddejjaqni ħa li nara li l-iktar coaches li huma kwalifikati nebatu għom mal age groups li hemm il-competition, ġifiri. Meta inti għandek. muskati. Meta inti għandek. L-aqwa coaches jidu nitfaw ma tfal. Ekku, ekku, jien hekk nemmen għal-qas u Kelli taħdidiet ma' nies li kienu f'akkademji wkoll barra minn Malta, fl-Olanda, u dak kien is-suġġeriment tagħhom ukoll li tawna biex kemm jista' jkun l-aqwa kowċis nitfgħuhom sat-tfal ta' taħt it-tnax-il sena. Għax it-tfal sa tnax-il sena jkunu l-iktar li qed jiżviluppaw mhux biss it-teknika tagħhom anka moħħhom. Ġifieri t-tifel sa 12 sena jekk jirnexxilek talmu, kapaċi jagħmel kollox kważi. Issa ovvjament imbagħad hemm l-element naturali ta' kemm persuna hija brava hemm id-don ukoll li wieħed irid jikkonsidra. Imma naħseb jiena hemm bżonn riforma. Fl-aħħar mill-aħħar xi ħaġa ħażina tnagħmlu. Jiena l-iskuża li dak għax għadu żgħir ma wasalx ma tgħoddx. Għax jien niftakar ħija ta' tmintax-il sena rebaħ il-Footballer of the Year. Issa mhux se nsemmi ħija biss. Joe Brincat ta' ħmistax-il sena ehm, Tedesco kien ħarġu l-ewwel darba jilgħab iżomm jimmarka lil ħija Carmel li kien l-aqwa plejer li kien hawn f'Malta dak iż-żmien ma seta' jżommu ħadd. u ma ħallih xaqbeż ballun. U l-plejers Ġifieri, Maltin ta' kien dak iż-żmien tajjeb, li marru taħsar. marru jilagħbu barra, ġifieri meta Żgur. marru jilagħbu barra ma kien- ma kienx hemm ir-restrizzjonijiet li Ma jkun tikkompeti, tikkompeti ma' kulħadd. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar. U oħrajn. U- U jien nemmen li biex ngħollu l-livell tan-nazzjonal, l-aspirazzjoni tagħna trid tkun li mhux iż-żgħażagħ tagħna jilagħbu fil-Kampjonat Premier, li ż-żgħażagħ tagħna nibagħtuhom jilagħbu f'livell ogħla meta jkunu żgħar, ħmistax, anke anke ħmistax, erbatax-il sena, f'livell għoli barra minn Malta, ħalli aħna nderruhom l-ambjent professjonali. Karlizzo semmejtilu jiena, kif għaliex fil-water polo nagħmlu ħoss iżjed milli fil-futbol fejn tidħol nazzjonal. Qalli u skont kif jemmen hu. Qalli minħabba li aħna qed ikollna iżjed barranin fil-futbol milli Maltin jilagħbu fil-league. Qalli però hemm oħra. Qalli l-players tal-water polo, in-nazzjonal, kważi kollha jilagħbu ma' timijiet barra minn Malta. u fl-ogħla livelli, allura m'għandhom bżonn barrani, għax saru barranin huma stess ġo pajjiżhom. L-argument ta' li kollok ħafna barranin ġotin Malti, meta kellna ħames barranin, konna nġibu riżultati ħafna ħjar mill-lum. Fej qegħdin. Ġifieri, meta kellna tlieta. Min jaqlajna ħdax lajna. Ġifieri. Meta kellna tlieta, ġifieri l-argument huwa kif Kif ħa jirnexxilna jkollna nukleu ta' Maltin li jkunu li jkunu mhux biss teknikament imma anke mentalment preparati biex imorru jilagħbu ċertu logħbiet. Jiġifieri naħseb il-qabża hemmhekk irridu nagħmluha u l-ambizzjoni tagħna trid tkun li nibagħtu t-tfal tagħna ta' erbatax-ħmistax-il sena li jilagħbu barra issa biex biex tagħmilha mhijiex element fejn fejn biss irid ikun il-plejer imma anke l-ġenitur ta' dak iż-żmien u forsi l-ikbar preokkupazzjoni li jista' jkollok hija li dak huwa mument importanti anke mill-lat akkademiku għax hemmhekk tkun qed tagħmel l-O levels ħadd mur għall-A levels, ġifieri naħseb li jrid ikun hemm skemi biex anke l-gvern jinċentiva lil xi ħadd u joffri edukazzjoni lil min imur jilgħab barra, jiġifieri kollox irid ikun abbraċċat, ma nistgħux aħna nibagħtu l-plejer u mbagħad ngħidulu smani issa ħu ħsieb kollox inti. Qed tifhem? Jiġifieri jekk il-plejer għal ħarsha qatt ma jirnexxix, irid ikollu fallback position li għall-inqas kompla jistudja. Mhix faċli għax jien kellimt il-Hailey Bugeja. Ma jgħalawx flus kbar, ta' ħajli buġeja l-lum hija waħda mill-laqwa players li għanna Malti, tilab barra tilab at the top. U element ta' sagrifiċċju ġifieri. Ekku. Nixti immur biċċa żgħira fil-Bla Kantunieri. Għax Sirna nafu, issa nsaqsih ukoll lil Alan, li l-Aims qiegħda tiċċekkja fuq il-plejers dwar droga u sustanzi illeċiti. Irridu niftakru li l-droga dak li aħna nieħdu eżempju social drugs, per eżempju ejja l-ħaxixa, hija ehm, tista' tpejjipa, Illum hija legali, però fil-futbol mhijiex legali. Mela l-Ames sabet tlieta. Wieħed huwa Jamie Azzopardi goalkeeper ta' Sebbuċ. Wieħed Tavares ta' Tarxien. U Ninjo ta' ex Marsaxlok li telaq diġà telaq lejn Spanja. Sabu t-Tlieta, ħa jibdew jiċċekkjaw iżjed plejers dwar dawn is-social drugs bħall-kokaina, bħall-kannabis, biex noqogħdu attenti. Jekk inti tilgħab il-futbol, anke jekk ma tilgħabx imma għamel inti. Jekk kien tilgħab il-futbol, daw jimmarkaw. Anka jekk tieħu ċertu ehm, xi ħaġa influenza li minħabba l-mart, tittoqodu attenti għax tiġu sospiżi. Ehm, sadattant, naħseb smajta din inti? Smajta. Smajta, ħarġu anka t-Times. Għana kellna u koll meeting ma' l-Ames fejn mm, għalunna l-bistrategija li għandhom huma u l-tajna u koll ma' Kevin Azzopardi. Mhm, eh, għax huwa CEO issa. Huwa CEO, ġifiri għanna nikkooperaw b'mod sħiħana ma' l-Ames u naħseb li hemm bżonn ġifiri kemm jista' jkun aħna. Dak il-logħba se jibdew jagħmluha prerogattiva tagħhom. Ġifieri aħna ma nindaħlux. Jiġu referendum. Aħna nikkooperaw dejjem ma nindaħlux, jiġu meta meta jridu huma. U jiġu sospiżi hemm ċertu ammont jew? Jiddeċidu huma wkoll, ġifieri jidher li mbagħad hemm min jinqabad jista' jitla' jitla' bord, ma nafx eżatt x'inhi l-proċedura. Imma imma jidher li jitla' bord u mbagħad toħroġ toħroġ. Mhux ta' ħabs daw, jiġifieri, mhux ta' qorti, ta' ta' futbol. Mhux hekk, mhuwiex l-ewwel darba, ġifieri kellna players anke fil-passat Immissa ħad tkun regolari ħafna smajt. Eh, jista' jkun, naħseb hemm bżonn. Ġifieri kemm jista' jkun aħna iktar ma natfu l-logħba. Fl-aħħar mill-aħħar inti trid level level level level playing field, ġifieri jekk għandek ġiġti players, ehm, jekk wieħed ħaxi sustanzi biex jgħinu, għax ma tkun hemm il-każijiet fejn ikunu na aktar ġenwini minn oħrajn. Imma jekk xi ħadd ħa sustanza biex jilgħab eh, ittieħ boost u ħadd ieħor ma ħadix, ma nemminx li huwa ġust u ma nemminx li huwa fair, ġifieri l-għadd tim tiegħu u l-qasat tim oppost. Nirringrazzjak għan l-ewwel ħaġa rridu ngħidu ehm, Il-festi tajba li kollha li segwuna, lil plejers kollha, ħudu pjaċir, ħudu drink, imma qogħdu attenti għax jimmarkaw l-affarijiet u titilfu jħassra ċ-ċans tagħkom li jkollkom fil-logħba tal-futbol dak li forsi qed iqallagħkom x'tieklu wkoll. il-logħba tal-futbol. Eh, nirringrazzjak Alan, il-festi tajba li l-ek u l-familja u l-klaps kolla Malti. U l-kol minn segwi l-futbol. U fija u kol. Ekku, ekku, ekku. Nirringrazzjak.